Без Ясир Хөснетдинов әзерләгән язма белән дәвам иттерәбез.
Хәерле иртә. Үткән ял көннәрендә Республикабыз районнарында милли бәйрәмебез, Сабан туйлары узды. Нефть төбәге шәһәр бистәләрендә аларны үткәрүдә Татнефть предприятиеләре дә зур ярдәм күрсәтте. Гомумән, компания авыл хуҗалыгы хезмәтчәннәренә мондый бәйрәмнәрне уздыру гына түгел, авылларны үстерү, кыр эшләрен алып баруда элек-электән күп булышты һәм хәзер дә мөмкин кадәр ярдәм күрсәтүен дәвам итә. Шулай булырга тиеш тә. Чөнки нефтьчеләр күп эшчәнлекләрен, Нәкъ менә шул басуларда авыл җирләрен дә алып баралар. Бу кырлар авыл хезмәткәрләре тырышлыгы белән мул икмәк бирсә, анда урнашкан скважиналар җир куеныннан икенче алтын, нефть алалар. Сабан туе һәм кыр батырлары кебек, нефтьче батырлары, хезмәте белән олы ихтирам яулаган кешеләр дә күп бу якларда. Бүгенге тапшыруда шундыйларның берсе, Әлмәттән Равил Таипов белән таныштырырбыз.

Ул тугызынчы сыйныфта укыйсы елны Әлмәтнең беренче урта мәктәбен унберьеллыкка күчерергә карар бирелә. Димәк, тугызынчы сыйныфта укучыларга бер ел урынына ике ел укырга туры киләчәк. Парта артында артык ел утырмас өчен, егет кичке мәктәпкә күчәргә карар итә. Ә кичке мәктәпкә язылу өчен кайдадыр эшләргә кирәк. Бу яклап Рауил гаиләдә каршылыкка очрый. Гаилә дигәне, әбисе Хәсәнә абыстай белән аның кече улы Шәһит. Алар кичке мәктәп Равилнең белем алуына зыян китерер дип куркалар. Равил үзенекен әйтә. Абыйсы, нефть чыгару мастеры Шәһит Таипов, алга таба танылган нефтьче, Хезмәт Кызыл Байрагы ордены кавалеры, Волоксм съезды делегаты, СССР Нефть сәнәгате министрлыгының почетлы нефтьчесе. Равилгә үз промыселларына өйрәнчек, токарь булып урнашырга булыша. Шул рәвешле уналты яшьлек егет мәктәп сыйныфыннан эшчеләр сыйныфына аяк баса. Ике ел эшләү чорында металл кыручы һөнәрен дә үзләштерә, урта белем аттестаты да ала. Аннары егет өч ел дәвамында Германиядә армия хезмәте үтә. Югары белем алу өчен Шәһит абыйсының тәкъдиме белән ул Уфа нефть институтын сайлый. Нефтьче инженер дипломы алган Равил 1974 елның август аенда Әлмәт нефте идарәсенең өченче промыслына нефть-газ чыгару операторы булып эшкә кабул ителә. Өч ай үтүгә мастер итеп билгеләнә. Яшь белгеч промысел тормышына башы белән чума. Аны идарәнең БлкСэем комитетына сайлап куялар, җитештерү секторында көйлиләр. Идарә комсомолларының җитәкчесе Виктор Горотний белән

хезмәт ярышы оештыруга дәртләнеп алына. Кайбер чим ияләре аның дәртен суытмакчы да булалар. Янәсе, юк-бар белән вакыт үткәргәнче, нефть чыгару турында күбрәк уйланырга кирәк. Әмма Таиповка ул яклап та тел-теш тигерерлек түгел. Эшләре гөрләп бара, планнары арттырып үтәлә. Таянычы да ныклы. Идарә башлыгы Галимҗан Әхмәдиев белән партком секретаре Наилә Закирова яшьләрнең башлангычын хуплап торалар. Вакыт. аларның хаклылыгын раслады. Хәзер яшь эшчеләрнең һөнәри осталык ярышлары бөтен Татнефть күләмендә һәр елны зур бәйрәм төсендә үтә. Тынгысыз, эшкә иҗади караучы инженер Таипов хезмәт баскычларыннан тиз күтәрелә. Үз промыселында инженер-технолог, смена җитәкчесе, Башлык урынбасары баскычларын үткәннән соң, аны дүртенче промыслга, ул чакта район инженерлык-технология хезмәте, җитәкче итеп куялар. Рауилнең урынбасары Олег Пузанов, мастер Александр Авраменко, технолог Әсхәт Шәрәпов, промыселга өлкән технолог булып килгән Виктор Городний, барысы да энергияләре ташып торган яшьләр. Һәр яңалыкны күтәреп алырга торалар. Үзләренең дә башлары шәп эшли. Ә промысел җитәкчесе Равил Таипов аларны иҗатка дәртләндереп тора. Мәшәкатьләр исә җитәрлек. Җил-давыллар, яшеннәр вакытында электр линияләре өзелү дисеңме, торбалар бер-бер артлы тишелеп, ярылып, нефть агу дисеңме, көн таң атса, яңа мәшәкать килеп туа. Төнгә калып яисә ял көннәрен эшләү ул чакта бик табигый исәпләнә. Промысел планеркаларының берсендә яшь инженерлар яңа башлангыч белән чыгалар. Яшьләрнең инициатив төркемен оештыралар. Исеме дә бик җилле, ягъни МиГ-1, реактив самолет-истребитель кебек. Молодежная инициативная группа дигәннең баш хәрефләреннән тора. Равил Таиповның тәкъдиме белән геолог Виктор Рябченко төркемнең җитәкчесе итеп сайлана. Инженерларча эзләнү һәм иҗади якын килү. Төркем үзалдына шундый девиз куя. Миглылар үз эшчәнлекләренә Татнепинефть институтының яшь галимнәрен, промыселга хезмәт күрсәтүче цехларның инженерларын да тарталар. Бигрәк тә скважиналарның оптималь эш режимнарын тәэмин итү, геологик тикшеренүләрнең дөреслеген арттыру үзәккә куела. 40 скважинаның режимнарын оптимальләштерү планы төзелә. Аеруча көчле режимга күчерергә мөмкин булган скважиналар тәгаенләнә. Эштә, алдынгы, яңа алымнар уйлап табып, аларны куллануга кертү белән шөгыльләнүче төркемнең инициативасы идарәнең комсомол комитетында карала һәм яклау таба. Идарәнең партия комитеты, дүртенче промыселда күчмә утырыш уздырып, яшьләрнең эш тәҗрибәсен башка промыселларга да җәелдерергә тәкъдим итә. Бер мең тугыз йөз җитмеш тугызынчы елда Равил Таипов промыселы базасында яшь нефтьчеләр барлыкка китергән инженерлык Технология хезмәте үсеш ала. Бераз вакыт үткәч, андый хезмәттән башка эшләү гомумән мөмкин түгеллеге ачыклана. Бу тәҗрибәне бөтен Татнефтькә җәелдерү турында махсус приказ чыга. Әлмәтнефть идарәсендә нефть промыселы, скважиналарга җир асты ремонты ясау цехы, үзәк инженерлык технология хезмәте җитәкчесе булып эшләү дәверендә алган тәҗрибәсе Равил Таиповка 1985 нче елда Ямашнефть идарәсенә баш инженер итеп билгеләнгәч, бик тә ярап куя. Аның җитәкчелегендә, турыдан-туры катнашында, скважиналар ремонтлау цехының труба базасы, Ямаш чыганагында ремонт-механика базасы төзелә һәм эшкә кушыла. Нәтиҗәдә, хезмәт шартлары сизелерлек яхшыра, скважиналарның ремонт арасында эшләү вакыты 360 тан 520 тәүлеккә кадәр арта. механика җиһазларының ремонтка туктавы шактый кими. Равил Әфлах улы идарәнең инженерлык хезмәтенә җитәкчелек иткән дәвердә Ямашнефтьтә 114 төркемләп үлчәү җайламасы тулысынча автоматлаштырыла, йөзләрчә километр телемеханика линияләре сузыла. Баш инженерның үз инициативасы белән нефть-газ чыгару цехларында автоматлаштырылган радиус системасы кертелә.

Равил Таипов шундый нефтьне өскә күтәрүдә яңа технологияләр куллану белән дә ныклап шөгыльләнә. Архангельски чыганагында катлам эчендә дымлы яну ысулын куллану шуның бер мисалы. Бу технология, үз чиратында, алга таба җиһазларны, скважиналарны эшләтү ысулларын камилләштерү буенча да күп бурычларны хәл кылуны таләп итә. Баш инженер чыганакларда нефть чыгару объектларын үзгәртеп коруны да контрольдә тота. җитәкченең эшне белеп оештыруы, югары эшчәнлек сәләте һәм җаваплылыгы идарәнең бөтен инженерлык технология хезмәтенең тигез ритм белән эшләвенә бик тә уңай тәэсир итә. Идарәдә рациональлаштыру хәрәкәтен җәелдерүгә зур игътибар биргән хәлдә, инженер Таипов үзе дә бу юнәлешкә күңел бирә. Бигрәк тә катламнарның нефть берүчәнлеген арттыру, нефтьне әзерләү технологиясен камилләштерү өлкәсендә яңалыклар кертә.

Үсмер чагында ук тәвәккәл адымга барган Равил Таипов бөтен хезмәт юлы дәвамында кыю һәм принципиаль булган. Башкортстанның Туймазы районыннан Татарстан нефтен чыгарышырга килгән Таиповлар династиясенең уртак хезмәт елъязмасына лаеклы сәхифәләр өстәде. Бүген без нефтьинженер Равил Таиповны 70 яше тулуы белән ихлас котлыйбыз, дип тәмамлый үзенең язмасын журналист Ирек Бәдретдинов. Без дә әлеге тәбрикләүгә кушылып, танылган нефтьчегә Айдар Галимов башкаруында Салкын чишмә дигән яраткан җырын бүләк итәбез. Салкын чишмәләргә кайтам әле.